Helo pawb, mae'n neis gweld chi eto. Croeso i wasanaeth arall. Ydych chi'n barod i gael stori o'r Beibl? Da iawn. Ydych chi'n barod i gwrdd â Doug hefyd? da iawn. Dyma fe te. Helo, Doug. O, Mister Cullen, dwi'n moyn prynu cerdyn pendroedd i tati'r Tiddle Tink, ond dwi, dwi'n treio ffeindio rhywle sy'n gwerthu cardiau penblwydd. Doug, mae llawer o siopau yn gwerthu cardiau penblwydd. Siopau?
Doug, ble wyt ti wedi bod yn chwilio?
Yy, alla i chwarae ti ddos yr orsedd drenau yn ddiddygdda, deintydd, gorsedd heddlu. O, Doug, dylet ti drio siop, dwi'n meddwl. O, oh, ok, then i ddechrau gyda greengrocer te. Greengrocer?
Siop lysiau? Pam? Wel, gobeithio yn ogystal â cherdyn, dwi'n gallu tynnu anrheg hefyd. Ah, ie, yeah, dwi'n gweld. Bwncen o rawn wen, rhywfaint o mefus, rhywbeth fel ni, ie? Yeah? No, bresych. Bresych?
Pam? Ydy Patsy yn hoffi bresych? Dwi ddim yn gwybod. Ond mae hi'n gallu wneud drechdan gyda jam a chustard. Mmm. Oce, okay. ond dwi ddim yn credu bydd y siop lysiau yn gwerthu cardiau. Aww!
Dwi ddim yn gwybod beth i wneud nawr. Roedd yn yn gwerthu cardiau. Um, y siop bapurau? A'ch fachnad? Siop gardiau? Siop gardiau? Oes siop sy'n gwerthu dim ond cardiau? Oes!
O, dwi'n mynd i fynd i un o rheini te. Ond Oh dear! Oh! Beth sy'n bod nawr? Wel, os maen nhw'n gwerthu dim ond cardiau, fyddan nhw ddim yn gwerthu dressych.
Wel, yn ein stori heddiw, mae yna berson sy'n angen help a sy'n edrych yn y lle anghywir amdano fe. Ond mae rhai eraill sy'n barod i'w helpu fe. Mae'n stori heddiw am y dyn yma. Mae e o'r enw Naaman. Ie, yeah, Naaman. Mae Naaman yn bilwr cryf. Dwi'n siŵr bod ganddo fe lawer o fedalau draws ei frest. Mae Naaman yn bennaeth byddin Syria. Mae byddin Syria wedi mynd i Israel a wedi mynd â llawer o bobl oddi wrth Israel a dod â nhw i Syria. Mae un ohonyn nhw yn ferch. Dyw'r Beibl ddim yn dweud beth yw ei henw. Dwi'n mynd i alw hi Lili. Mae Lili yn was. Gwas graig Naaman. Nawr, mae gan na man broblem. Mae smotiau wedi dechrau ymddangos ar ei groen. Mae gan na man glefyd. Clefyd gwael o'r enw Y Gwahanglwyf, Leprosy. Yn amser na man, dyw hi ddim yn bosib gwella Y Gwahanglwyf. Wel, mae Lily yn poeni am Naaman ac eisiau ei weld e wella. Mae Lily yn gwybod hefyd bod na broffwyd yn Israel o'r enw Eliseus. Cofia na. Eliseus. Felly mae Lili yn penderfynu gwneud rhywbeth i helpu Naaman. Mae hi'n dweud wrth ei meistres, sy'n dweud wrth Naaman amdano fe. Heb Lili, fyddai Naaman ddim yn gwybod bod na rwy'n sy'n gallu helpu. Wel, mae Naaman yn mynd gyda llawer o arian i Joram, brenin Israel. Mae brenin Naaman, o'r enw Ben-Hadad, wedi anfon Naaman gyda llythyr i frenin Joram. Mae llythyr yn dweud, Anwo brenin Joram, dyma Naaman, plîs gwellwch e o'i wahanglwyf. Oddi wrth Brenin Ben-Hadad.
Wel, mae Brenin Joram yn torri ei ddillad. Ydw i'n ddew sy'n gallu gwella pobl o'u clefydau? Ac roedd e'n grac iawn. Oedd Naman yn fod i fynd at Frenin Joram? Wyt ti'n gallu cofio pwy ddwedodd Lili wrth Naaman i fynd ato? Ie, Eliseus. Nid y brenin. Os oes problem gyda ni, rhaid i ni fynd at y person cywir i helpu ni. Os rydyn ni'n sâl, rhaid i ni fynd at y doctor. Os mae rhywun yn ein bwlio ni, rhaid i ni fynd at athro neu athrawes neu um, riant. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw eisiau helpu ni hefyd. Mae eisiau stopio ni deimlo'n ddrwg ar y tu fewn. Felly, mae eisiau i ni fynd ato fe a dweud bod e'n flin 'da ni am yr holl bethau rydyn ni, uh, rydyn ni wedi gwneud yn anghywir, a derbyn ei gariad, a bod yn ffrindiau gyda fe. Ac i bwy bynnag sy'n credu yn Iesu a wedi gofyn i Iesu fod yn ffrindiau gyda fe, Mae'n addo bod gyda ni trwy'r amser. Rydyn ni'n gallu gweddïo, siarad â fe, ac mae'n addo helpu ni. Ta beth. Mae un o'r gweision yn clywed am yr hyn sydd wedi digwydd a dweud wrth Eliseus amdano. Mae Lysias yn anfon neges at Frenin Joram i anfon Naaman ato fe. Felly, mae Naaman yn mynd i ffeindio tŷ Eliseus. Pan mae'n cyrraedd, mae Eliseus yn anfon gwas mas at Naaman gyda neges iddo. Ewch i ewch hyd y hunen, saith gwaith yn afonio'r ddonen, meddai, a byddwch chi'n cael eich iachau.
Wel, nawr, mae na man yn grac. Dwi ddim eisiau gylchu'n afonio'r ddonen, mae'r afonydd yn sirio'n lot well na'r iorddonen, Roeddwn i eisiau leises ddod lawr, rhoi ei ddwylo arna i, a iachau fi!
A mae Naaman ar fin fynd nôl ar ei geffyl a reidio adre, pan mae un o'i weision yn dweud, Naaman! Tasai Lyseis wedi dweud i wneud rhywbeth anodd fel nofio gyda siarcod? Faset ti wedi neud e? Wrth gwrs, dwi'n filwr cryf a hyderus! Wel, pam fyddet ti ddim yn gwneud rhywbeth syml te? Chimod beth? Mae pobl yn gallu bod fel hynny hefyd. Mae Duw eisiau maddau iddyn nhw, rhoi heddwch, llawenydd a chariad iddyn nhw. Ac wedi gwahodd iddyn nhw ddod ato fe, ond maen nhw'n dweud na. Na, dwi eisiau gwneud yr hyn yr rydw i eisiau gwneud. A dydyn nhw ddim yn fodlon siarad â Duw na gofyn am ei help. Na. Nôl i'r stori. Mae Naaman yn meddwl, Wel, well i mi fynd, uh, well i mi wneud yr hyn a ddwedodd Eliseus, ond dwi ddim yn meddwl bydd yn gweithio. Felly, dyma Naaman yn mynd lawr i afon Iorddonen

Sawl tro oedd e'n fod i olchi? Ie, saith. Mae Naman yn golchi unwaith eto. A tro hyn, dyma wen mawr yn dod draws i wyneb. Roedd e wedi cael ei iachau. Mae Naman yn moli Dew Waw! Rwyt ti'n bendigedig! Ti'n gweld, pan benderfynodd Naman ddilyn cynllun Duw, trwyodd popeth mas yn dda iawn. Ac wrth gwrs, mae Duw wedi defnyddio sawl bobl i helpu Naaman. Ydych chi'n gallu cofio pwy oedden nhw? Eliseus, gwas Eliseus, gwas Brenin Joram, gwraig Naaman. Ac wrth gwrs, roedd hi'n dechrau gyda Lily, bod yn ddewr. Gobeithio bod Naaman yn mynd nôl at Lily a dweud diolch iddi hi hefyd.
Mister Cullen, mae cael help yn anodd os dydych chi ddim yn gwybod pwy i ofyn. Odi, mae'n gallu bod yn anodd, ond mae llawer o bobl o gwmpas sy'n gallu dweud wrthyn ni ble i fynd ar gyfer y help rydyn ni angen. Ffrindiau, athrawon, brodyr, chwiorydd, rhieni, mae pawb yn gallu helpu rhywun.
Pwy ydw i'n gallu helpu? Hmm.
Pwy ydyn ni'n gallu helpu? Ie. Yeah. ffrindiau, athrawon, brodyr, chwiorydd, rhieni, pawb, rydyn ni'n gallu helpu unrhyw un sy angen help. Os oes rhywun gyda phroblem, neu sy'n trio wneud rhywbeth a rydyn ni'n meddwl byddwn ni'n gallu helpu, gallwn ni gynnig i helpu neu awgrymu rhywun sy'n gallu.
Ond beth os, os dydych chi ddim yn gallu helpu?
Wel, yn bersonol, dwi'n hoffi cynnig i weddïo drostyn nhw a gofyn i Dduw helpu nhw. Duw yw'r person gorau i ofyn am help.
Allwn ni weddïo nawr te?
Gallwn. Gawn ni weddïo. Arglwydd Dduw, diolch bod ti'n poeni amdano ni ac eisiau i, ddod at, uh, eisiau i ni ddod atat ti i gael help. Helpa ein ffrindiau, ein hysgol ac ein teuluoedd. Rwy ti'n caru nhw i gyd. Helpa ni i ofalu amdanyn nhw a bod yn barod i helpu nhw. Amen. Amen. A diolch am wylio'r fideo, ymuno yn y gwasanaeth heddiw. Gwela i chi yn fuan.
Hwyl fawr! Hwyl fawr!